Helo na. Beth fyddwn ni'n gwneud yn y fideo yma yw gosod aseiniad i grŵp, felly dwi'n mynd i'n syth mewn i i'r dasg, clicio ar y seiniad, wedyn ni traethawd byr, um, traethawd ar beth bynnag, a wedyn dwi'n ni anfon neu'r grŵp dychmygol yma eto, sef deuddeg celf, A dwi hefyd yn mynd i gynnwys, e, wedwn ni, cyflwyniad PowerPoint, PowerPoint defnyddies i yn y wers. Felly, I hôl hwnna'n gloi. Dwi'n mynd i ddewis e a lan lwytho fe. Yn ogystal yna, dwi'n mynd i anfon dolen at, e, wedwn ni, rhywbeth ar YouTube A beth dwi'n neud? Dwi'n bod draw yn YouTube. Dwi wedi dod o hyd i'r ddolen i rhywbeth Art Attack, os cofiwch chi Art Attack, um, sef fideo arno fe. A wedyn dwi'n mynd i anfon ei nhw, dwi'n meddwl ar ôl y wers fori, felly di llun, dwi'n gwybod bod nhw gyda fi gwersi yn y dau, lle na i'n siŵr bod e lan na. erbyn 9 o gloch wedwn ni. Oce, okay, gaeth e fynd i'r grŵp. Just wedi sylwi bod fi wedi ngofio roi'r diwrnod cae. A wedi chi beth, beth mae am hwn yw gadael y diwrnod cae heddi a gwneud send now achos bod angen i fi ddangos cwpl o bethau i chi ynglyn â fe. A dyma fe wedi llwytho. Fe fydd pob disgybl-nyr yn y grŵp yna yn medru gweld dolen sy'n mynd â nhw'n syth i'r fideo, ond bydden nhw hefyd yn gallu gweld y powerpoint defnyddies i yn y wers, yn ogystal â dyddiad cau a unrhyw fanylion arall. Iawn. Beth wnewn ni nawr yw edrych ar y sgrin o ochr y disgybl, a dyma fe. Dyma disgybl 1, dwi mewn yn edmodo nhw nawr. Fe sylwch chi fod y traethawd byr wedi troi lan fan hyn, yn ogystal â yn y notifications, iawn, yn gweud one assignment due a dyma'r un sydd angen i nhw droi mewn. Fel yr arfer wedyn, maen nhw'n gallu troi hwnna mewn, clicio fan hyn, a wedyn bydden nhw'n gallu ymateb i'r dasg. So, newn ni'r un peth fan hyn, newn ni esgus nawr, taw ni yw'r disgybl, dyma'r gwaith. A wedyn, newn ni esgus bod y person na wedi gweld yn ddiddorol, a wedyn, newn ni lanlwytho, dogfen o'i ochr nhw. Iawn, ni'n ei esgus am y tro eto. Dyma'i gwaith nhw mewn ymateb. Beth newn ni? Rhywbeth syml. A wedi hwnna mynd fyna, newn ni gweud turn in assignment, a mae hwnna nawr yn mynd nôl i'r athro yn syth. Felly, nawr ewn ni nôl i weld beth mae'n edrych fel o'n sgrin ni, fel athrawon. TSI notifications, dwi'n gallu gweld fan hyn bod un wedi cael ei droi mewn. Dyma fe, o traethawd hir oedd gynne, dyma ni traethawd byr, ewn ni gael pip arno fe, i weld sy'n mae'n edrych, a dyma fe. Os gliciau, dyma darn pwysig, os gliciau fan hyn, iawn, bydd e'n lawr lwytho i'n gliniadur i, ond os gliciau fan hyn ar annotate, gallai anodi'r gwaith a marcio fe yn syth. Felly dyma, dyma waith disgybl un. Os clicia i ar comment fan hyn, mae yna dri opsiwn, point comment yn syml yw, gallwn ni weud, pwyntio fyna, mae'n sylwad diddorol wedwn ni, a gallwn ni'n rhoi yn nhw ble bynnag, iawn. Yn y gystal wedyn, dwi'n gallu tynnu sylw at ardal, ymddeiriadau, dwi'n gweithio wedi gweithio fyna da fi, nawn ni fe fan hyn. aneglur wedai, bod efallai bod y sylwadau yna'n aneglur a dwi ddim yn deall nhw. Yn ogystal â wel, a hefyd wedyn dwi'n gallu uwch o leio, felly dwi'n defnyddio hwn gyda'r cod cywiro weithiau, er enghraifft gyda sillafu, felly yn felyn, byddwn ni jyst yn rhoi ys mewn fyna, felly bod cam sillafu fan hyn, byddwn ni'n rhoi ys mewn fyna, yn ac yn y blaen, defnyddiwch chi'r lliwiau fel ych chi'n dymuno. Uh, gallech chi hefyd gwneud pethau eraill, fel os ydych chi am i nhw i dynnu pethau mas, mae yna opsiwn i strike out, iawn, fel yna, ac yn y blaen. Mae yna llwyth o opsiynau. Be sydd yn gret, os dim lle i gau fan hyn, dwi ddim yn goffa wneud sef neu unrhyw tebyg i fyna. Dwi just yn cau e lawr ar y top fan hyn. Unwaith mae hwnna'n cau lawr, mae e'n mynd syth nôl i'r discable. A mae'r disgybl yn derbyn gwybodaeth yn dweud fy mod i wedi marcio y gwaith yna. Be sydd eisiau fi wneud nawr yw rhoi gradd mewn neu beth bynnag, na i roi marc mas o 100, a gradd, a hwnna, a sylwad, a wnawn ni edrych wedyn o ochr y disgybl.